Mela, illum huwa l-għaxra ta' Settembru u qegħdin nikkommemoraw il-Ġurnata Mondjali għall-Prevenzjoni ta' Suwiċidju u Self Harm. Din hija l-ewwel darba li Malta nikkomemorawha sa fejn naf jiena. Aħna bħala Crisis Resolution Malta l-unika crisis team li huwa 24 jaħdem attiv 24 siegħa kuljum is-sena kollha irridu nagħtu rigal lill-poor. Dan in-number li hu hawnhekk, 99, tlieta tlieta, disa' disa', sitta sitta, ħa jkun aċċess inkomplu nagħmluh iktar apert biex dik il-mami li qed tinkwieta fuq it-tfajla tagħha, li t-tifla tagħha li forsi bdiet tneħħi ħajjitha, dak ir-raġel li tilef ix-xogħol, tilef martu u qed jikkontemplaw biex ineħħu ħajjithom, ngħidilhom isma' there is help. Ir-riċerka turi li dawn in-nies mhux vera li jkunu jridu jmutu, li jridu jneħħu biex ngħidu hekk l-angoxxa, l-ħsieb ta' dan id-dwejjaq kbir li għandhom. U meta wieħed jagħti minuta dan l-islogan ta' din il-ġurnata, l-Għaqda Internazzjonali għall-Prevenzjoni tas-Suwiċidju, l-IASP International Association for Suicide Prevention, li hija twin, ġemellata, mal-WHO, hekk qed tgħid, Agħti minuta, għax inti tista' tkun eroj. Mela l-messaġġ tiegħi x'inhu? Illi jekk jiena irrid nagħmel xi ħaġa tajba, issa. Irrid inkun membru wkoll tal-Crisis Team, kulħadd jista' jkun membru, għax jekk jiena ħa nagħti kelma ta' wens, ħa nagħti widna, ħa ngħin lill-persuna, ħa nħossha, ħa nġegħlha tħoss aħjar il-persuna, però ħaġa oħra, hemm rigal ukoll. Jien ukoll ħa nħossni tajjeb u ħa nkun persuna aħjar. Min-naħa l-oħra, sfortunatament, fuq il-midja soċjali dal-aħħar hemm diversi ħa ngħidilhom logħob, ma mhumiex logħob għax huma logħob perikolużissimi. Dal-aħħar kien hemm il-Blue Whale ta' xi sena sentejn ilu jsemma wkoll il-Mojo Game. Noqogħdu attenti sinjuri għax dawn huma affarijiet perikolużissimi u jekk hemm xi tfal, ġuventuri, ġenituri, oqogħdu attenti, imma l-ewwel fittxu l-għajnuna. Dana mingħajr ma nkunu sensazzjonali, ma dana jġegħlu il-kultura jew ikattru kultura ta' mod. Ikattru kultura li mhix problema li jiena nweġġa' lil nifsi, mhu veru xejn. Dan huma gimmicks, dan huma software malefiku li bażikament ikisser l-umanità. Bażikament joħnoq il-persuna u jikkawża ħafna mewt. Mela l-messaġġ tagħna x'inhu? Ejja ħa nkunu mimlijin ħajja, ejja nkunu pro Live. 9933996624 Crisis Resolution Malta Għax kulħadd għandu dritt ikun kuntent u kulħadd jista' jkun kuntent basta jkollu l-għajnuna u jkun jaf fejn isibha. Illum aħna nistgħu nagħtu sa tliet interventi b'xejn u mbagħad inkunu nistgħu ngħinu lil dawn in-nies. Dina mhix kwistjoni illi inti ħa nagħtik preferenza mod ta' ħaddieħor. Kulħadd għandu bżonn għajnuna. Jiġifieri reach out u jekk jogħġobkom bħal sikkina, nużaw is-sikkina fil-pożittiv u mhux fin-negattiv. Nirringrazzjakom. Good luck. How many minutes? More than two minutes?